Thank you muno uh, my follower. Thank you muno follower wa Chozi la Wanaume. Ihinda rĩrĩ kana mũthenya ũyũ wa mũthĩ rũcinĩ rũrũ nĩ ngwenda tũkunyane matũ kidogo ũhoro wĩgiĩ mwerere wa mwana wa kahĩĩ. Nĩ ngwenda kwarĩrĩria maũndũ manini megiĩ mwana wa kahĩĩ rĩrĩa arakũra Amu nĩ atĩ ũgũkora aciari amwe aitũ mararera mwana wa kahĩĩ ta itumbĩ. Aciari amwe aitũ mararera mwana wa kahĩĩ ta ibuku rĩgũtarũka. Nĩkĩ hihi gĩtũmi kĩa we ta mũciari ũkorwo ũkĩona mwana wa kahĩĩ Mũrerere-inĩ harĩa ikurĩro nĩho hena ũhoro. Nĩkĩ ũkoretwo ũgĩciria kana nĩkĩ ũkoretwo ũgĩka harĩa ikurĩro-inĩ rĩa mwana wa kahĩĩ? Nĩgetha rĩrĩa atuĩka atĩ we ta mũciari mwana rĩrĩa wa kahĩĩ akwenda kuma mũtũrĩre-inĩ waku kana gũthiĩ gwĩikaria ó jẹ́ ká ju kó rẹ̀ ni hoti uri ko kana ne hinyo uri ko ko heta mono so aka hi aka ta ko roga mia aka ta ko ali take responsibility family ni yake society ni na bũrũri in general nĩkĩo mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda kuga atĩ rũrĩrĩ rwitũ na ndũrĩrĩ iria ingĩ kwĩna mbu igũrũ rĩgiĩ mũrerere ũgimari wa mwana wa kahĩĩ. Nĩ kũmaka makĩte amu nĩ atĩ rĩrĩa thiĩte ngĩaria na andũ tofauti, andũ ngũrani ngũrani, andũ matirahota kũrera mwana wa, ciana cia kahĩĩ kana ciana cia arũme na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũgũthiĩ ũgakora o itũra kana o mũndũ ena mũrerere wake, na niĩ ngoraga ningithanagia na harĩa tumĩte na harĩa tũthiĩte. Rice pack ya mwana wa kahĩĩ especially wa rũrĩrĩ nĩ ĩraninwo nĩ mĩrerere kana nĩ ũndũire ũrĩa twĩ naguo thikũ ici. Ngĩringithania hau kabere mohoro megiĩ kana maũndũ megiĩ ũrerere wa mwana wa kahĩĩ, Ũgũkora mwana wa kahĩĩ rĩrĩa areragwo nĩ macũcũ, rĩrĩa areragwo nĩ macũcũ ma macũcũ, mwana wa kahĩĩ arĩ na responsibility kana arĩ na mawĩra make marĩa ekaga. Waringithania na thikũ ndukũ ici tũrĩ, ũgũkora mwana wa kahĩĩ ona ndamenyaga kana kĩrĩo kana gĩteo, amu nĩ atĩ aciari... arĩa twĩ nao the generation that we have right now and at the moment nĩ ithu tũnanĩtie mwana wa kahĩĩ nĩ tondũ rĩrĩa mwana wa kahĩĩ ũgũkora arĩkia thukuru irua No atwarirũo nĩ nyina kana nĩ ithe. Gũciarũo gwateanĩirio maũhoro megiĩ mĩtaratara kana mĩbango ĩrĩa yekagwo nĩ mwana wa kahĩĩ agĩthiĩ kũrua. Hau nĩho tũratera ikinya. Mwana wa kahĩĩ arĩkia gũthoma kana rĩrĩa arathiĩ na mbere na gũthoma nĩ atarĩrio maũndũ megiĩ na nĩ amenyithio maũndũ megiĩ ũndũire wa mwana wa kahĩĩ, mwana wa mũndũrũme. Arũme nĩ marĩ mawĩra mao, arũme nĩ marĩ mũtũrĩre wao na arũme nĩ marĩ mĩikarĩre yao. Reke mwana wa kahĩĩ rĩrĩa a... Gũtuĩka nĩakũra nĩakinyia mĩaka ĩigana ũna, for example nĩakinyia mĩaka ikũmi, reke anjie kũmenya responsibility ciake ta mwana wa kahĩĩ nĩ irĩkũ. Ĩ hihi nĩwĩyũragia mwana waku wa kahĩĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩka maũndũ marĩkũ thĩiniĩ wa mũciĩ? Mwana wa kahĩĩ nĩ ekũ- nĩagĩrĩire wona tweka ũguo ta aciari wona tweka ũguo twatara ciana citũ cia arũme kana mwana wa kahĩĩ kana ciana cia tũhĩĩ nĩ ũgũkora mũgũna- mwana ũcio agũkũra na njĩra ĩgwete njĩra njega ĩrĩa atĩ mwana arĩkia gũthoma rĩrĩa agũtuĩka nĩ agũthiĩ kwĩikaria, ũgũkora mwana ũcio agũkora agĩĩtĩkĩra, akĩĩmenya na agĩĩtambũra. Akamenya nĩ njamba njĩthĩ, nĩ njamba ĩna hinya, na nĩ njamba ĩna ũgĩ na ũmenyo. Ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũrĩ kuo matũra-inĩ nĩ atĩ, mwana wa kahĩĩ nĩ ũrakora nĩ marambia. gũtũgũka in quotes. Rĩrĩa mwana wa kahĩĩ athiĩ gũkuha mũirĩtu, mũirĩtu nĩ amũrega kana nĩ makinya handũ nĩ manogania, ũgakora mwanake wa mwana wa mwanake either eyũrage kana orage mũirĩtu. Kana eke kĩndũ kĩna magigi nĩ tondũ njũgũma njega o ta ũrĩa mũgĩkũyũ augire yumbaga ikũrĩro. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na mangĩ maingĩ nĩ ngwenda tũthiĩ tũnyitĩrĩire o hau be my follower. Ikawa subscribe subscribe to my channel Chozi la Wanaume amu nĩ atĩrĩ gũkorwo ngĩaria na ciana cia tũhĩĩ arĩa makoretwo mena maũndũ haha na harĩa maũndũ maritũ megiĩ nĩ ũrĩa manarerwo maũndũ maritũ rĩngĩ na rĩngĩ ũrĩa manathoma after mathiĩ gũthoma, ĩ hihi kwĩna mawĩra, mathiĩ gũthoma ĩ ciana citũ cia tũhĩĩ nĩ iramenya kũiga bamĩrĩ ciao? Ikara haha mũtambo-inĩ na ndũkaume coz ĩrĩa wanaume nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkũrehera maũndũ megiĩ mwana wa kahĩĩ.